Үтүө күнүнэн күндү биир дойдулаахтарым, үтүө күнүнэн бүгүн бу үүммүт күҥҥэ Чурапчыга школ интернакка кэлэн турабын. Биһиги иитиллэн тахсыбыт үтүө мааны ытык дойдубут школ интернат быйыл үбүлүөйдээх Ол курдук спортивный школа тэриллибитэ биэһэн биэс сыла Улуу олимпиецтарбыт кыайыны аҕалбыттара түөртүөн биэс сыл үбүлүөйдээх ыллара бэлэтэнээри сылдьар. Онон биһиги Сахабыт сирин устун үлэлии-хамсыы сылдьар босхола бары иитиллээччилэрэ, выпускниктара, манна үлэлээбит үтүө-мааны дьоннорбут Бу ытык-мааны дойдуга кэлэн олорбуттара, үлэлээбиттэрэ барыта кэриэстэбил буолан сылдьар. Биһиги олимпийскай хамсааһыҥҥа сүдү кылааты кэлэрбит, үтүө-мааны үлэлээн ааспыт учууталларбыт улуу куоркун халайыытынан Боско интернаттан биһиги үс олимпиаспыт үүнэн сайдан тахсыбыттара. Бүгүн манна школа иннигэр үрдээс үгэй олимпийскай оскуолаҕа искибиэр аһыллаары турар оҥоһуллан онно олар бу мин турар хиппер олимпийскай кольцаны үйдээх үөдүк оҥорон бары билэрбит курдук көрөрбүт курдук киэргэтии оҥоһуллуохтаах оттон мин манна үөрэммит киһи буоларым быһыытынан алта уон тоҕус сыллааҕы выпустар ааттарыттан манна биһиги бэйэбит сэмэй кылааппытын киллэрбиппит бу сквер тутуллуутугар уонна бүгүн эмиэ Урукку ырбыппы курдук туох баар школа нэти бүтэрбит саха сэрин үгүс элбэ оройуоннарыгар үлэлии-хамсыы олорор дьоннорго бэйэбит ырбыппытыттарбытыар уонна успуорду олимпийскай хамсааһыны олимпийскай кыайыыны ытыктыыр убаастыыр дьоннор бу искибиэр ситэриллэригэр кэлэр сылга юбилейдаах ылбытыгар искибиэрэ үчүгэйдик үөрүүлээхтик аһалларыгар күүс-көмө буолуохтара диэн Баҕаһынаабын этэн туран эһигини барыгытын ыҥырабын. Баҕаһынаа диэн хаһан баҕарар киһиэхэ үрдүккэ тардыһыы, үчүгэйгэ, кэрэҕэ дьулуһуу буолар. Мин бу олимпийскай чемпионнары кытта, олимпиецтары кытта бииргэ үөрэммит киһи буоларын быһыытынан, төһө даҕаны бириэмэ Төһө да үп-харчы кырымчыгынан этиэхпин баҕарабын, биһиги Олимпийскай кыайыыбытын чахчы уолаттарбытын ытыктаан, убаастаан, үс олимпиецпитигэр бу иитиллибит дойдуларыгар, школ-интернат саҥа корпуһун иннигэр, улуу уксалларын иннигэр, памятнигын иннигэр, үс олимпиец памятнига турара буоллар наһаа үөрүүлээх буолуо этэ. Саха эрэ барыта киэн туттуута. Саха эрэ барта баайа-дуола бу биһиги олимпиецтар бу буолаллар. Онон итини бары өйдүөхэйин уонна итинник өйдөөһүналаах биһиги түүлэни ыытыахайын баар олимпиецтарбытын куһаана санаабакка эрэ пааманньык туруоран манна кэриэстэбил буолара буоллар наһаа үчүгэй буолуо этэ. Кэлэр көлүөнэ дьоҥҥо инникитин даҕаны маннык холобура премьер буолан урукку дьоннор үлэлээбиттэрэ хамсаабыттара кимнээх иилэн таххыбыттара быытык дойдуга кэрэстэбил буолан туруо этэ буолан үчүгэйгэ кэрэҕэ ыҥыра туруо этэ бу мин турар сирбэр олимпийскай символика биэс кольцо оҥоһуллан олимпийскай хамсааһыны олох дьиҥник Дьиҥнээхтик биһиги өйүбүт, өйдүүбүт уонна биһиги онно бэйэбит сэмэй кылааппытын киллэрбиппит диэн дакаастабыл быһыытынан өйдөөх өйдөҥ оҥоһуллан туруохтаах. Онон Саха сирин бары улуустарыгар баар выпускниктары, үлэлээбит дьоннору, успуорду, тустууну өйүүр үтүө мааны дьоннорбутун бу сквер ситэриллэригэр бэйэҕит Көмүс кылаакытын киллэриэҕитэ ыҥырабын. Байы болар.